Yes, um, Everlove TV míeva do ɖe magblɔ be afi ke woyɔna be uh, fish pond yi ke this is the facility ke yema yema Chinese yevuwo wova wokpɔ be nɔ ne yewo ɖe dama kɔ ɖe afia ye yewo dzo le dama gbɔa eh, ma be yewɔ dam kɔ ne mɔlu gblẽ ɖeɖe dzedzea ma nye nu yi ke asustain edumeviwo so they manage their possible I think be o yewoawɔ fish pond tɔxɛ aɖe ɖe afi ya ne e, woawo hã kple su be woanɔ fish pond e, woanɔ mɔ e, elã akpa nyim le afi ya ada adehe kple tɔ vovovo woanɔ wo nyim le afi ya kuma gblɔ be this is the facility ene wotu xɔwo ɖe afi ya kple su be ame yiwo anɔ afi ya anɔ fish pond adzia wotu exɔ ɖe afi ya no nenema ne ɖekpɔ if you can see this alone show be ɖoma wolena akpawo kɔkɔna ɖe afi ya nɔ wo salt on on that salt kpakple teƒe vovovowo le afi ya.

Meha dumegã ɖeka le gbɔnye, woawo nye nuku ɖe afia tutu ŋu wòaɖe nu me nam. Everlove TV mía eva do ɖe mia gbɔ le edua me gbã. Ɖeku nana mu wò ŋkɔ. Ame ɖe ŋkɔ nye Peter Agbeko Freeman. Peter Agbeko Freeman. Akpe. Afia mi va ɖe, what is, nu ka wowɔna le afia? Afia nye fish pond. eyi yevu Chinese va tu dama mɔlugblia dama mm. ye wɔ fish pond kɔ kpe ɖe mɔlugblia ŋuti
ye wɔ fish pond kɔ kpe ɖe mɔlugblia ŋuti mm. eh, wowɔe so pond one two ayi ɖe ten wonye akpa adeghe eŋɔtsi kple tɔmɔ le me timely wo harvest nɛ edzrana ne dua
ta eh, ke leke wodzɔ mikpɔ be fifi le fia Pɔn awo me katã yɔ kple gbe ɖeɖe. Nothing is really going on. Ave sɔŋ ya le afia. Leke wòdzɔ o. Fifi le fia, enye enya ɖiɖim ɣeshiaɣi be mɔ, minyi akpa, minyi akpa, ega le eme, ega le eme. And fia is just here like this. Nu kae dzɔ? Ewa akpe eva ɖo dome aɖea, wova kɔ Pɔn ahae ne Ɖɔkta Nkansah tsɔ aƒle awu.

Megan la ɖeke nyɔ afie o. Wait a minute, ɖonɔ gbɔgblɔm be eh, pond ya li for fishing, eh, fish rearing la, eva zu teƒe yi ke people will come ava de mɔlu gble le pond la ma, nenema gblɔ nenema. Ee, eyi ke ate akpɔ gbɔa katã le afia dzi. Etsi ya mega va ma le yevua nɔ anyi tsã wo maintain etsi vana pɔna me tso eh, canal la me vana mega va me o. ale ale yi wo nyia e wowɔna fid wowɔna fid kɔna lãwo edzi kpɔ be hã wo katã wo katã va va va tsi kplo va tsi kplo ta yevuwo ƒe dzodzo kple aɖia ƒe mɛntenans na ŋua wo va abandinɛ. Ekɔe wova xae na Ɖɔkta Nkansah tsɔ aƒle wo ko esrɔ̃ hã va abã ɖe nua katã katã ko vɔ meva tsi kplo. Ok.
So ele ma yi mɔ ɖe leke edɔwɔna le nɔna dzi le afi ya nàte ŋu aɖe me na mí. How effective it was. Aleke wòzɔ. Aleke ne míawo hã míate ŋu atso du ma va va ƒle akpa. I just want you to give me gist of it. ye mai mɔa mari ke menye ŋkuɖo ya caricature ko kpɔm le afia leke wonɔ vibrant aleke wowɔ dɔ le afia edumeviwo va na dzidzɔ kpɔkpɔ nɔ dua me ye mai mɔ o oh gama eyi yevuwo nɔ eme tim 94 95 ma katã oh ne hiã na akpa timely eh gare ne ya eh, minister of agric exɔ amewo ɖe afia dzi

Ɖo wova ne eya ɖo ɖe woɖena akpa edzra ne dumeviwo alo amewo tso na teƒe wuwo va. Ee woɖena akpa edzra zã amewo tso tadzeʋu aƒle wo. Kɔnditi na ƒlea aƒle dua me tɔ hã woƒle nɛ. Woƒle nɛ.
So enye edɔ yi ke dumeviwo hã woƒle na akpa le afia eva dzra na ekpɔna evi ɖe le dzi. So ke ye ke mega dɔ wɔm o. Enuwo katã wova zu caricature, enuwo gbegblẽm, afiwo katã wo gbegblẽ. Nu ka gblẽm wole tso edua ŋu? Koɖoɖo va, eŋu gblẽ edua dzi ta, koɖoɖo va kpa me yiwo nye akpa si tsalawo mega kpa kpɔ afia dzi le fi si kpɔna ame o. Aƒle le great quantities me o. Ke sru na be dam gã me. Ya metsɔ afɔ nyuie o. Ee, afi ya ɖewo nyim. Fia mi fia o na eh, fish fu- eh, food. Ok.
Enɔ nuɖuɖua nam eh, lãwo le Lãwo tɔa le me. fia, Ta it was very lucrative work. Ok. Woɖo gã me. Ke ɖeko va collapse. va gbã kɔto geɖe eyi ta egbe sɔ ko va zu mɔlu gble koe va de mɔ na pɔlu woame ye fia ame yiwo dem hã womegava dem o mɔlu gblea dem le ta teƒea katã ala koe le nye ya. Yi ke pɔlu ya li for fish pɔlu a eva zu mɔlu gble de ƒe. This is how it is in Africa, in Ghana I should say, eyi ke míaƒe fish pɔlu ya ke. eh, mie eh, wɔna akpa le me eh, edzrana eh, people get profit from there yi ke nye edɔ yi ke le dumeviwo ŋu le edu ya ma wo abandon nu ya and eva tsi kpo dzi ave va to ɖe me ave va ƒo xlã afia katã and reptiles wo le afia ne me blamɔa reptiles wo ne me take time o they can chase you around ozu afia leka

Oo, Yehowa ŋusẽ aɖeke mele wo si, mímedze aglã na enu ya o, mímedze aglã o. Eka- Ne nu yi me nènya nyuia, emee nàdze aglã ɖo. Ta ɖesia míekpɔna eƒe fiɔ si ŋugbe efiɔ nanɔ ŋgɔgbe akpɔ be aleke ŋu ahiã ta. Mímedo atukena aɖeke, Yehowa medo atukena aɖeke be yeawɔ demonstration alo yeawɔ nu aɖeke o. So efia be e listen, Efia be mía mí gbɔgblɔm fia be the youth in this town know nothing about fish pond, know nothing about fish rolling. Ye ta be anu ya na tsi afia a a a rotten to uh, to the maximum point to the did I say maximum point to the the the decimal point yi ke ma gblɔ be afia katã egblẽ e, e, aleka. The eh. youth in this town need to stand up. Omega gblɔ be there is so many way of learning. They go to the internet. They can learn from there ale wokɔ nyina these things are available on the internet you go and learn woate va xɔ one of these bo o oh, yɛ hã ya nɔ akpa nyim le afia the youth this is ega kpɔmɔnu gã ɖe ya le afia na wo people are doing this eye ko wɔm wole ne ne wo hã ne xɔ mi be li up to ten. Yeah, from one to ten. so ne edumevi wɔme let's take it be edumevi wɔme ten edumevi wɔme ten ye woxɔ nu ya ɖeka ɖeka ɖeka. Ega neni anɔ vavam no. Definitely woakpɔ woƒe e, daily bread. Eh, woanɔ eh, enu kpɔm le. Akpɔ wo viwo high school. Menye akpa vi, pɔn ya menye pɔn vi tukutuku o. It's not just a small one. Pɔn ya gbegbe. Womakpɔ ga le ma. So the youths in this town, dekpɔ hɔme, dekpɔ ya, dekpɔ dome, adzɔtsi. You guys need to stand up and do something about this. Mi mi ganɔ anyi ko be mi mi awa wa gava ɖasi le ŋu ne yevuwo be yevuwo ne gava awɔ yevuwo va wɔ woƒe woƒe va play woƒe part. They leave this to us. Nu ke mi awɔ a maintain it. Ɖe wa ga ɖasi le ŋu yevuwo na gava xɔ le mia sia. That will not going to help us. All the time mi a depend on the yevuwoa.